Türkmenistan döwletimiz Ýewropa bilen Aziýa yklymynyň çatrygynda. howa şertleri boýunça örän amatly guşaglykda ýerleşýär. Onuň köpdürli ösümlik hem-de haýwanat dünýäsi bilen bir hatarda, tebigy ýadygärlikler hem ýurdumyzyň we tebigy aýratynlyklaryna hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda daşky gurşawy, gözel tebigatymyzy gorap saklamak, ony geljekki nesillerimize tebigy durkunda miras goýmak barada uly tagallalary edýär. Bu wajyp ähmiýetli mesele Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzak möhletleýin maksatnamasynda öz beýanyny tapdy. Ýurdumyzyň täsin tebigatynyň köpöwüşginliligini we gözelligini saklap galmaga ýardam berjek, onuň baýlyklarynyň rejeli peýdalanylmagyny üpjün etjek örän ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda gözel tebigatymyzy gorap, suwdan, ýerden rejeli peýdalanmak, biologik serişdeleri gaýtadan dikeltmek, Howa gurşawynyň hapalanmagyny peseltmek, çölleşmäge garşy göreş çärelerini alyp barmak, tokaý zolaklaryny giňeltmek, ýaşlaryň ekologiýa sowatlylygyny ösdürmek boýunça wagyz-nesihat işleri barada köp işler durmuşa geçirilýär.

Köýten daglaryna belent başyny asmana diräp oturan daglardan inýän çeşmelerdir bulaklary, uzaklardan seleňläp görünýän dag dereleri ýaşyl ýapanja bürünýär. Gudratly täsinlikleri näçe ýakyndan synladygyňça, ol gözellikler dünýäsiniň gapysy giňden açylýar. Mälim bolşy ýaly, Köýten daglarynyň baý tebigy gözelliklerini we täsinliklerini ylmy esasda öwrenmek we gorap saklamak üçin Köýtendag döwlet tebigy goraghanasy hereket edýär. Goraghanada alnyp barylýan umumy işleriň soňky ýyllarda has-da oňat netijeleri berýändigini buýsanç bilen bellemek gerek. Köýten daglarynyň täsinlikleri barada gürrüň edilende, ilki bilen ady rowaýata öwrülen dinozawrlaryň aýak yzlary galan ajaýyp tekizlik barada gürrüň etmeklik örän täsirli. Dinozawrlaryň aýak yzlary galan belent tekizlik. Bu ýadygärlik Pamir alaý ulgamynyň Gissar gerşiniň şahasy bolan çuň jülgeler bilen dil kawlanan Köýten daglarynda, Hojapil obasynyň golaýynda ýerleşýär. Geň yzlaryň daşa urlan sudurlary bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda dagyň demirgazyk-günbatar eňňidindäki hek daşlarynda tapyldy. Ýerli ýaşaýjylar bu äpet yzlary Isgender Zülkarnaýnyň pilleriniň yzlary öýdüpdirler. Bu elbetde, taryhy çaklama bolmagynda galýar. Şonuň üçin hem belent tekizlige we onuň golaýyndaky oba Hojapil, ýagny Hojanyň pilleriniň yzy diýen ady dakypdyrlar. Professor Sedleskiniň çaklamagyna görä, bu sudurlarda takmynan bir ýüz elli million ýyl mundan ozal ýaşap geçen ösümlik iýiji iguanodontlaryň we ýyrtyjy dinozawrlaryň yzlarynyň alamatlary bar. Yzlaryň daş keşbi, üç barmagyň anyk bildirýän oýuk sudurydyr. Bir yzyň aýtymy, ýetmiş-segsen santimetr. Yzlaryň aradaşlygy bir-bir ýarym metr töweregi bolup, iri dinozawrlaryň boýy sekiz-on iki metre, göwresiniň uzynlygy bäş metre çenli, agramy bolsa bäşden on tonna çenli bolandyr diýip çaklanylýar. Ýokary ýura döwrüni öwreniji, paleontolog alym, professor Aman Nyýazowyň tassyklamagyna görä, Köýtendagda ýokary ýura döwründe dinozawrlarynyň iki müň bäş ýüz sany aýak yzlary tapyldy, şeýle hem yzlaryň köp mukdary biziň planetamyzda ilkinji gezek tapyldy we başga ýerde şular ýalysy ýokdur diýen çaklama bar.

Bu ýerdäki täsinlikler iň bir haýran galaýmalarynyň biri, dinozawrlaryň aýagyzar saklanyp galan tekiz ýapgytlary, Giden bir meýdanda doňup galan aýag yzlary. Indi näçe asyrlardan bäri ony görenler. Bu nähili jandaryň aýag yzlaryka diýmäge mejbur edip, haýran galdyryp gelipdir. Adamlaryň her bir zady çak edip, dürli rowaýatlary döredipdirler. Olaryň käbiri, äpet jandarlaryň aýag yzlary gorkuzypdyr. Bulary belki, agzyndan ot çykýan aždarhalar galdyrandyr diýip oýlanypdyr. Ýüzünde aýagyzlary doňup galan daşlygy, bu ýerini öwrenen alymlar, aýagyzlarynyň gadymy suwluganlarynyň, ýagny dinozawrlaryň goýup giden awtograflary, barmak yzlarydygy belli boldy. Ol yzlary ýalpa kenarly deňizleriň ýakasyndan ýöräp geçen äpet-äpet jandarlar galdyrypdyrlar. Ol wagtlar Köýtendagyň özem dünýäniň ýadynda-oýunda ýok wagty, mundan azyndan bir ýüz elli million ýyl ozal, bir eýýamky geologiki asyrlarda bolup geçen bolmaly.

Wagtyň geçmegi bilen dinozawrlaryň aýak yzlary gatap, galyň çökündileriň astynda galyp, millionlarça ýyl soň bolsa, ýer gabygynyň süýşmegi netijesinde ýeriň ýüzüne çykypdyrlar. Gadymy döwrüň suwluganlary bu ýeri basgylama kemini goýmandyrlar, iki müň bäş ýüzdenem köp aýak yzlaryny galdyrypdyrlar. Ýeri gelende, şeýle yzlaryň Portugaliýanyň, Mongoliýanyň çäklerinde-de tapylandygyny, ýöne sany we aýak yzlaryň mese-mälimligi taýyndan, olardan Köýtendagdaky aýak yzlarynyň has aýyl-saýyldygyny aýtmalydyrys. Men Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylym bölüminiň başlygy Şanyýaz Meňliýew. Köýten daglarynda tebigy ýadygärlikleriň iň täsinleriniň biri dinozawrlaryň aýak yzlarynyň galan belent tekizligidir. Dinozawrlaryň Ýaşan döwürlerinde şu taýlary Tetis deňziniň kenary bolupdyr. Şol kenarda-da jeňňellikler, tokaýlyklar bolup, şol ýerde-de dinozawrlar ýaşap geçipdirler. Häzirki wagtda alymlaryň anyklamagyna görä, Köýten daglarynda dinozawrlaryň aýak yzlary galan üç sany meýdançanyň üsti açylan. Olaryň birinjisi, esasy meýdança, dinozawrlaryň Aýak yzlary galan belent tekizlik hasaplanylýar. Ikinji meýdança bolsa edil şonuň golaýynda Akgaýa atly ýerde ýerleşýär. Köýten daglarynda dinozawrlaryň ýaşap geçen döwürlerinde şu ýerde deňziň bolmagy hem-de şu deňziň gyrasynda tokaýlaryň bolmagy, jeňňellikleriň bolmagy dinozawrlaryň ýaşamagy üçin şert döredipdir. Dinozawrlaryň aýak yzlary galan toýunlaryň üstüni suw basypdyr. Şol deňiz suwunyň basmagy netijesinde suwuň içindäki çökündi jynslar şu ýere çöküp galypdyrlar. Şol sebäpli hem bu çökündileriň aşagynda galyp şu yzlar saklanyp galypdyrlar. Ynha şu görşümiz ýaly yzlaryň aýtymy ynha, altmyş santimetre, segsen santimetr bolan ululykdaky yzlar hem mundan kiçiräk yzlar bu ýerde bar. Häzirki wagtda Köýten daglarynda bu aýagyzlary öwrenmek boýunça ylmy işler alnyp barylýar. Hatda hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri netijesinde, daşary ýurtdan gelýän alymlar bilen birlikde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary hem-de goraghananyň ylmy işgerleri tarapyndan şu aýagyzlary öwrenmek boýunça işler alnyp barylýar. Bize täsin tebigatymyzy gorap saklamana, ony ylmy nukdaýnazardan öwrenmäne döredip berýän mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda halkara derejesindäki geçirilýän çärelere barha giň ýerim berilýär. Köýten daglarynyň köp sanly tebigy gözelliklerini we ýadygärliklerini gorap saklamak meselesi hormatly Prezidentimiziň üns merkezinde durýar. Bu babatda halkara derejesinde dürli çäreleriň geçirilmegi hem munuň aýdyň mysalydyr.

Tämiz howasy, ululy-kiçili dury suwly çeşmeleri, gür arça tokaýlyklary, ajaýyp dag tebigaty bolan öwrenilmegine garaşylýan täsin gowaklar bilen özüne çekýän Dürli haýwanlara we ösümliklere baý bu gözellikleriň täsin ülkesi bolan Köýten daglarynyň ýene-de sähel şeýle jahankeşdeligiň gülläp ösjek mesgenine öwrüljekdigini ynamly aýdyp bolar.

Köýten dagynyň güzül ýerlerine aýlanyp ýören pursadyň, Bu ýerde al asmanda pel-pelläp uçup ýören bürgütlere, gül-gülälege bürenip oturan depelerde keýik sürülerine, towşanlara, tilkilere, guşlaryň ençeme görnüşlerine duş gelmek bolýar. Beýle ajaýyplyklar bolsa bu ýeriniň gözel keşbiniň özüne çekijiligini has-da artdyrýar. Diýarymyzyň dürli künjeginiň ajaýyp tebigatyny gorap saklamak, has-da baýlaşdyrmak, geljek nesillere bütin tämizligi bilen hem-de täsinligi bilen ýetirmek ugrunda öňde duran uly wezipeleri